F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqqdru lill-oħrajn. Ġesù qalilhom din il-parabbola, Żewġt irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu, O Alla, niżżik ħar li m'iniex bħall-bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-pubblikan. Jiena nsum darbtej fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kulma ndaħħal. Iżda l-pubblikan, Bil-wieqfa fil-bogħod, anqas biss ried jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid, O Alla, ħenn għalija, għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan, u mhux l-ieħor, niżel id-dar iġġustifikat, għax kull min jitkabbar jiċċekken. U min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. l-iskrittura twissina Li Alla jopponi lil min hu supperv, imma jagħti l-grazzja lill-umli. Dan nistgħu nsibuh fil-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 3, vers 34. Ġesù ipinġilna storja evidenti ta' żewġt irġiel li jitolbu, X'inhu l-punt jew il-lezzjoni li jridna nitgħallmu? San Luqa jagħtina idea. Ġesù iwissina dwar il-periklu li niddisprezzaw lil ħaddieħor. Il-preġudizzju hu agħar milli wieħed ikun aħrax f'imġiebtu. Attitudni bħal din toħroġ milli wieħed jassumi li hu kwalifikat biex ipoġġi fuq is-siġġu tal-ġudizzju u b'ċertezza jagħraf Min hu tajjeb u ġust? L-istorja ta' Ġesù ikkaġunat offiża għal dawk li kienu jikkunsidraw lil min kien jiġbor it-taxxi bħala li ma jistoqilhomx il-grazzja u l-favur ta' Alla. Kif seta' Ġesù jbaxxi kap reliġjuż u jgħolli midneb pubbliku? Il-parabbola ta' Ġesù titkellem dwar in-natura tat-talb u r-relazzjoni tagħna ma' Alla. Huwa jagħmel dan billi jikkontrasta żewġ tipi differenti ħafna ta' attitudnijiet lejn it-talb. Il-Farisew, li jirrappreżenta dawk li jiftaħru bil-pratiċi reliġjużi tagħhom, intefaħ bih innifsu għad-detriment ta' ħaddieħor, mitluf fis-sodisfazzjon tiegħu nnifsu u fil-ftaħir ta' dak li kien qed jgħix, hu kien qisu jitkellem miegħu nnifsu aktar milli jitlob lil Alla. Barra minn hekk, hu żied kliem ta' disprezz u preġudizzju fir-rigward tar-raġel l-ieħor li kien qiegħed jitlob f'skiet. Il-Fariżew Ipprova jiġġustifika lilu nnifsu, imma Alla biss jista' jiġġustifika. Il-pubblikan, li kien jirrappreżenta lil dawk li kienu ddisprezzati min-nies reliġjużi, umilja lilu nnifsu quddiem Alla u talbu ħniena. It-talba tiegħu instemgħet minn Alla għaliex hu kien sogħbien għal dnubietu. Hu fittex lil Alla b'qalb umli u niedma u bis-sinċerità minflok bis-suppervja. Din il-parabbola tirrappreżenta Kemm opportunità kif ukoll twissija. Is-suppervja twassal għall-illużjoni u l-qerq fil-bniedem. L-umiltà tgħinna biex naraw lilna nfusna bħalma aħna tassew u twassalna għall-grazzja u l-ħniena ta' Alla. Alla jgħammar fil-qalb umli ta' dawk li jagħrfu li huma midinbin u li jafu li huma kontinwament fil-bżonn tal-ħniena u tal-grazzja ta' Alla li ssalvhom. Alla ma jistax jismagħna jekk niddisprezzaw lil oħrajn. Inti tfittex il-ħniena ta' Alla u turi ħniena lejn l-oħrajn, mod speċjali dawk li l-aktar issibha diffiċli biex tħobb u taħfer? Mulej, għamel li imħabtek tikkontrolla l-ħsibijiet u l-azzjonijiet tiegħi, ħalli jien nagħmel dak li jogħġob lilek. Indur lejk ħelwa Marija, U nitolbok biex turini int fejn jiena nieqsa mill-karità, mill-ħniena u mill-maħfra lejn il-proxxmu tiegħi. Għinni ma biex inkun ġeneruża u nagħti minni nnifsi u minn dak li għandi lill-oħrajn, bl-istess kejl ta' ġenerożità li biha int u Ibnek tagħtuni kulma neħtieġ. Ammen.